Mi di amabo bon bini na un otro edishon i bon bini riba mi plataforma di Facebook. Awe nos tin un otro konversashon sumamente interesante i mi ta kontento ku bo tei. Nos tin algun seshon ya kaba di hende den politika uh, trai lomba i mi tin bisa bo realmente mi te gradisi bo algun seshon ku 10 mil, 10 mil, 12 mil, 9 mil views. Uh, esei te demostra ku tin hopi interes pa e seshon informativo aki. E likes nan, ruf no worry ku nan, paso mi tambe sa wa kos ku minta like. Ja? I abo tambe den bo derechi bo ke wak kiko tur hende tin di ofresé òf ke informá bo kuné, anto e Rinaan Roof ta komprondé ku si bo ta, por ehèmpel, partido A, bo no ta bai like un video di partido B, pero bo a skucha, bo a apresiá sí e seshon informativo di partido B. Dus ta p'esei, pa mi ta importante, si bo no ke like, it's totally fine. Pero e viewsnan ta demostrando cu nos pueblo ke e informacion. Anto ta pesey mes nos tin awe un otro sumamente interesante. Awe nos ta conversando no cu un lider politico, no cu ningun politico, e no tin afiliacion politico, si conocemento politico. Anto e ta un bon amigo di mi tambe, ta pesey m'a invite, anto mi di cun'e bicho ta bo de balanza den e sesionnan aki. Meskos ku nos tabata tin un seshon previo ku Marbella, Felipa di Sindikato Dun interesantisimo. Awe nos ta kombersando, ya m'a introdusí un tiki kaba, ku direktor di Fundashon pa Finansiamentu di Studiante, SSC, señor Sidney Hustiana. Ami tin am'e bicho. Bicho, tu hende yama'u bicho. Bicho konta papi. Feliz di tokntu ku bo. Danki, Dodo. Bo sa ku no pasoba te kinan mi ta admirá bo sin fin. Danki, Dodo. Mi wela lo bisa e mucha ke a nase den di bieu. Paso pa bo edat i pa bo madures ke men en todo kaso hende grandi a duna bo hopi kaminda e kana. Dus ban spera ku nos por duna mane bo a bisa informashon. Informashon, sigur, Anto, sigur. ègt mi a siña. Mi dia bintinuwe martu awor mi ta sesenta i dos aña, ku Dios su poder anto wak. Riba dia di elekshon? No, binti nuebe di maart. Ah, binti nuebe. Si. Ah, binti un, si. Anto rei, si bo gusta mi of no, no ta problema. No, it's alright. Dis tende, anto puru bo te kompra. Korekto, korekto. Tempu me so bisa bo ken tin rason i ken no tin rason. Lo mas bisa bo un kos awoki, pero nan ta bisa no, Ruth no bisa koe. Pero mi ta bai bisa el e tòg. Bo por laga di ta gusta ami. Bo tin ku djis apresia mi trabou. Kla. Einan no sta. Sobrá, sobrá ta bini. Bo soba ta dei shilling ku Aisha, ke mi mi kasá ku mi yu nan ta sobrá, ta sobrá ta mangu basta. Bicho, bo sa mi kier a kuminsá na SSC, pasobra bo tin vasto konosementu, nos dos ta elaborá hopi, nos a kombersá hopi riba e tópiko aki. Unda nos ta? Kon ta bayendo awor aki nan ku SSA? Bon, e mas ke bo ta kòrda ta sinku aña pasá. Sinku aña pasá nos a kuminsá na ougùstùs komo direktor interino. Anto un di e promé nan ku mi a puntra kon mi ta hasi merkadeo i ta Ruvèt. Hopi leu fe loke nos ta ta. Mm. Di kon Sigur, pasobra sigur. bo tin un bon produkto, pero si bo no sa kon bend'é, anto si bo no sa kon sali for di tramanan di pasado, bo ta keda bai atras, bai atras. Anto mi ta kòrda un dje palabranan ku bo a bisa mi, Tatende, no bin splika mi ke a pasa, splika mi unda bo ke bai ku ne. Unda nos ta bai, esakto. Ya. Pues mi ta hopi satisfecho. Nos a sali fes nos problemanan finansiero. E tempo ei ku, ku nos a kombersá, paso mi di ku bo bicho, bo ta mi amigu, nos ta djis bon kombersá, anto bo ta pick my brain. Mi a bisa bo bicho e aserkamentu na e tópiko. Esei mi ta sinti einan e struikelblòk ta ta. Sí. I bosnan berdaderamente ta mas serka di e studiante Mucho awoke. mas cerca. Ya. Pero cu ambicion di yega mas. Mas. Dus de facto, hasta pa ta ripará cu Ta imita hasta loke bo ta hasi. Entonces si bo a bisa mi, no hasi cos exclusivo. Laga mas hende hasi uso di bo conocimento. Entonces nos ta stabil financieramente, mi wele sa bati man riba tabla, nos ta stabil. Nos candidato di studiantenan, nos a stabilisa nan. Pasobra mas tin e di un amigo di mi, Winnie Paulo, e bisa mi, Bicho, nunca no pone bo sombre mas alto, bo tin reki. Entonces Winnie a bisa mi, cuminsa. Stabilisa, anto kada paso ku bo krese, krese do pa bo bai bek. Dus awor aki nos ta prepará dia binti shete di yüli un kantidat di studiante ta bai Hulanda, tin un kantidat ta bai region, anto loke mi ta satisfecho te ainda un grupo grandi ta keda na bo tres universidatnan di Kòrsou ku ta UOC, ICUC i UDC, i defakto nos a logra ku por ehèmpel UDC tin kuminsá ku un opleiding loke hopi hende a ke. Bo ta kuminsá un aña na Kòrsou, bo ta bai dos aña na Hulanda i bo ta bin finalis'é na Kòrsou. Bèk na Kòrsou. Bo ta haña e eksperensia lokal, bo ta haña hinter e konosementu global, anto bo ta bin ku nebo. Tremendo. Dus, nos ta kanando kaminan nos ke. Bicho, bo sa, e fe den tiempe i awoki ainda mi ta sigur ku tin hende ta wak nos, vooral esnan ku tin ku bai den juli próksimo. Un di e dificultadnan cu e studiantenan tin, of ya mi ta bisa preocupacion di studiante y mayor, ta e debe. Mi ke ni yama e debe, ta e inversion cu nan ta haci den nan mes y despues pa nos bay paga bek. Sí. E diferencia entre SSA cu Duo, Ku eingelijk ta mes kos, bicho. Sí, ma laga mi splika trompet i hopi, ma yu hopi e nos sa. Si bo bai ku e diferensha entre duo ku SSE i ta ku duo bo ta subi riba e website di duo bo mester tin skol, bo mester tin bibienda. Ora bo yega Hulanda na sèptèmber duo ta kuminsá pagá bo. Serka nos, nos ta sòru pa bo promé aña bo haña kas, nos ta sòru pa tur bo kosnan, tantu bo ticket, nos yuda bo kaminda tin skol. Ante promé dos lunanan Nos ta paga bo su diferensia renta. September ora dua di aden bo ta bai ahi. Entonces e hecho cu bo tende cu SSC mitin dos debe, anto dua mitin un debe no ta berdad, pasobra hasta nos ta haci tailor made. Ki bai Ruvet ta bisa bichi basa, mi kier pa bo laga mi yu yega Hulanda, e ta haya begeleiding, despues un aña mi ta bisa mi ta bai over na dua, anto loke e hoben tin como debe, relativamente facil bo ta kite. Pero. Basa riba bo sugerensha ku bo mester a wak tende kon bo ta wak pa e debe bira ménos. E ora SSA ta duna un debe oki, SSA a bini ku un deskuento basta aseptabel pa e hóbennan. DUO ta otro kos. DUO ta shete aña bo ta haña finansiamentu, despues di e shete aña ta stòp i nan ta kuminsá kobra bo. E manera mas fásil pa bo evitá di debe grandi na DUO ta. Kaba bo estudio na tempu. Na tempu, korekto. Mas na tempu. No drag on. Si. Mas na tempu bo kab'é, mas fásil. Mi ta na bo mi eksperensia personal, mi yu a sali su mama. Su mama inda sab'é, el a kaba bes geslaagd na vwo, el a kaba su bachelor masha bon, el a pega den su master. Want'é? No sigui kuné ku duo. Bo a bisa e dushi wak un ratu, bo tin ku para e job un aña na Hulanda, òf bo ta bin Kòrsou, anto ora bo ta hechi pa sigui, bo ta sigui. Bo ta sigui. Dos aña despues el a sigui i den un aña el a kab'é. Zuiver. Dus, ke a pasa? E mucha no a keda akumulá idenan. Pasobra tin bia e kansansio mental tambe ta e kos. Bo a studia asina tantu, anto ta yega un momento ku ègt, komo studiante mi mes, Un tempo ya bo ta yega un momento cu ey e zit nit mi zita. Sí, y vooral ora bo no faya. Pa un studiante cu no a keda sinta nunca no, mas na grandi e keda sinta e ta considera como un fayo. Caminda keda mente sinta no ta un fayo. Bo no a yega na e caminda cu bo mester a yega. Anto esey ta un cotip cu bo duna tur mayor cu tin un yu sumamente. Ta inteligente. Spliké ku fayo den bida ta proseso pa bo krese. Bo sa anto paso foral e pidi den SSC i nos ta promé di humanisá e proseso. Mi tin bisa bo, makeda sinta na mavo, makeda sinta na havo, makeda sinta na Academia Pedagogico. Mi tin mi master in Business Administration. Dus yeah. den vida n ta turpi. Awo e biaha di keda mi den vida bai den jebo so ta biaha ta kon koi mala mucha. Sí. Pero un mucha ku no hasi koi mala mucha mm -hmm. na grandi tuera ta si su koi ridículo mm -hmm. ke no ti meste. Mi yeah. sa ta komande. No, awo ki mi ta hariendo un un ocasión de mi juventud Bicho ma yegi presta gewoon skibi un één riba un papel entregá e koi eind examen ik zie et nit méér ma bai kas mi di mi no ke mas sta hasi aña aki di nobo. Bo ta kòrda Braulio? Sí, sí e kantante. Un biahe por tu kuerpo mas skibi e kantiki gewoon un biahe. Bicho ma gusta awor ku Bicho a hasi e e menshon i e ta bon awoki pa nos sigui riba esei dikon wak. Bicho menshoná e echo ku ta kuminsá akinan dos aña bai dos aña Hulanda bin bèk kaba na Kòrsou. Mi ta in e great dikon e ta un di e manera nan pa mitigá brain drain. Paso fe unu bes bo bin kab'é na Kòrsou bo ta haña gana di keda akinan. Paso esei ta un di e. Preocupacionnan cu tin, cu nos profesionalnan no ta bin bek den cualkier industria, den tech industry, den finance industry, nan ta prefera di keda dos, tres aña Hulanda of Merca, e tres aña y ta bira dies aña y nos ta sinti falta di nan. Bon, sa mi tin un concepto, mi a discuti cu diferente mandatario, completamente otro di kico nos ta yama Brain drain of brain gain. Wak, nos ta un isla di kuatrocientu i kuarenta i kuater kilometer. Nos ta un isla ku e potenshal ku nos por duna bo ta hopi, pero si bo ta un mucha global, de fakto bo espiritu. Global thinking, henter bo espiritu. Ya, bo espiritu ta bai saka bo afo. Bo a bisa, por ehèmpel, si bo kue den mundu sindikal òf den mundu di komèrsio, mayoria lider sindikal ku a drenta na nivel internashonal òf finalisá sea presidente di e komité internashonal ei òf visepresidente dikon. Paso bo mundu ta abri anto di Kòrsou ta bira tiora relativamente chikitu. Entonces ke ami ta bisa? Mi tin problema ke mucha bai i establesé su mes na Singapur. Mi mester tin mi data di reserva ku ora mi mester Un hende ku tin tal direkshon mi sa, mi ta bèl Ruvet, mi sê, Ruvet, bo ta trahando na Weetikveel en Co. Kon mi por hasi uso di bo brein? Di bo ekspertisio. Pasobra yora aki ta pasa, Ruvet por krese globalmente, pero Ruvet por hasi uso di nos. Anto atrobe mi gusta duna Cesar loke ta di Cesar, bo a bisa mi si bo ta duna. i kobra so i bo no ta guia. Kon bo ta kere tin un ben, un verbentenis entre abo ku e mucha? Dus e proseso di guia nos tin kando muchu mas tempu den dje. I otro aña mi tin un primisia, nos e kuminsá ku guia na Hulanda mas profundo dikon nos ta tuma un hende den servisio ku ta enkargá ku guia. Dikon e hóbennan ei no bo ta pèrdè ora e ta sinti ku ta Ba na mi sèn, anto bo ta kobra mi. E hóbenzi ku regular bo ta bis'é, Kon ta Rufèt? Ey, pabien di bo a simen tin aña. Rufèt, bo sa tin un konferensia ora aki, lo ta bon pa bo bai. Ora bo kuminsá furni e hóben ei e, e miedu ku bo tin ku e ta keda Hulanda, ta ba pasobra si e ta na Hulanda òf e ta na China, e ta kòrda bin bèk. Anto, e maneho ei, mi a kòrda mi ta tin un diskushon ku dos minister, un ta bisa mi, Kon bo sa nta hasi kobra? E otro di cu mi, ami ke e luga aki bira un banco di desaroyo humano. Pasobra ora e desaroyo humano tei, bo ta sinti e. Bo sa mi ta hopi, hopi orguyoso cu, por ehempel, nos tin un dokter cu a siña pa nos na un lado, na Costa Rica, awor aki e aña aki e di duna un charla na studiantenan con el a pasa. E homber a bira un profesional. Sí. E ta bisa bo, mi yusi ya na kon mi ta yuda bek. Sí, e traspaso di eksperiencia i konosementu. Es e e hoben mester sinti e brain drain di nos mei djei, si nos ta visionario, si nos ta bisa e e hoben tende bo por bai bin, basta bo duna mi konosementu, anto di bo ta evita tur e lucha, pasobra laga nos ta onesto no, Ruvet, Bo sa si nan bisa bo aki, ey, bo ke bay transmiti Oscar pa mi. Aha, bay mi ta bay. Bay mi ta bay. No paso bo no stima, pero ta Bay mi ta bay. crece, ta keda crece. Un challenge, no? Anto, wak, Sí. loke nos mester kwe den nos hubentud awor aki, pa nan haña e sentimiento ku nan por crece. Sea ta Pa nan no sinti ku Kòrsou ta limitá nan. Juist. Anto e miedu mi tin, ora nos kuminsá ku e hende di limitá studiante pa bai, e hóben di ta buska un manera, e ora e nta bai, e ke hui. Anto, laga ku un hóben bai i no laga ku un hóben hui. Pasobra ora e hui e ta bisa, mi ta bai pa mi no bin bèk. E dimenshon ku kon mi ta dirigí SCO, hopi hende ta komprendé E hoben ta bisa bo, Mi ke un kos tailor made. Ma wak kon mi ta sié. Diseñá pa mi bida, pa fit mi bida. Aki dos luna nos ta abri nos sala multifuncional, kaminda bo tin sinku computer. Bo ta yega, bo ta sinta un ora, bo ta kontestá un serie di pregunta via dje sistema, e tras bo tene, ata bo afinidad. Entonces ora ei, seka nos. Nos tin un hende, bier nos ta traha ku konsulado amerikano, ta bin analisá ku bo, hey, kiko kos aki men? E no ta un sikólogo, pero el a sigui e, e, e, e, e opleiding. Dus kiko mi ke hasi? Mi ke duna e hóben e oportunidat pa ripará kusé ku bira Ozzie Albies, no? Un ta e glamour e tin pas den dje. E tin ke pasa e proseso di kai lanta, kai lanta, bolbe lanta. Pasobra ora hopi bia e hopi ta mira e glamour. Anto ora e ta mira e glamour e bisa, ta asina mes e ta. E mester mira ku e mes sa matematika, e mester sa statistika. Des pasobra e kosnan ku bo ta mira para ta sosodé riba e vèlt, sea di beisbòl, ò di futbòl. Pero ki ta pasa pafó di vèlt? Yais. Ei nan nos ta. Yais. Bicho, Kuat e gobièrnu ku enseñansa meresé? Bo sa, mi ta un Freirista. Bo sa, Paulo Freire ta e, a bitin e pedagogo di Latinoamérika. Enton, Paulo Freire ta bisa bo, Skol, edukashon i enseñansa ta un refleho di komunidat. Dus, e mandatarionan ku enseñansa mester, ta e mandatarionan ku bo komunidat mester. Tin kuater aspekto awor aki kompletamente otro, fe, kustumber. E mester tur hende ku por sa provecha e momentum. Bo sta papiando di gobièrnu òf e lider? Gobièrnu. Momentum. Paso si e ta pafó di loke ta e momentum, e ta pèrdè saku i kangreu. M'a komprendé. E mester tin abilidat. Tene bon. Mi ta bisa e mester tin konosementu. Abilidat ke bini, mi ta mira Rover ta bringando ku e tròmi. Mi bo bisa tende e trom aki ta sin lo spanol tangas e trom ta drai. E mester explica Roel tende e trom aki no, bo tin ki lo res na aki, anto basta riba sin na aki. Anto di e manera mas simpel posibel tambe. Simpel. Pasobra esei bisa bo den cuatro di maneho e Si. e comunidad ta clap sera. Nos ta tende dje tanto sweet talkers asina ei cu awor aki e ta bay den dje. E mester tin. afinidad cu loke e pueblo ke. Mi no ta bisa abo ke mester ta di acuerdo cu loke e pueblo ke. Pasobra e pueblo nan a cambia e concepto di e hende ehemplar, familiar. E hende, e pueblo a cambia of social media haci coe cu nos, Bicho? No, pasa, no, pasa. Of ta gewoon mentality. No, nos ta benta riba social media desapunto. Roberto. no desapuntá un hende. Na momento bo desapuntá un hende, no, e ta bisa bo, ay no. Bo sa mita tin un maestro di skol ku a bisa mi, Humble, mi studiantenan ta hasiendo un wega masha straño. Estudiante sa manera, shen kuarenta i un. Shen kuarenta i un. Bo, ke problema ta hei? Di, Humble, despues un studiante di ku mi, Meneer E tempo ei, e Campo Alegre ta ta abrí, nan tin un potret di Benedicto Salefesh Campo, shen kuarenta i un. Meskos na ke problema ta di, pasó e su imagen den vlaga seremoni, ma papia bo di norma i balor. Anto bo a bisa nan ta siña aki ta norma. y valor. Awor na agará bo den shen cuarenta y un. Kebe e si bo bay shen cuarenta y un sin papia coy no, na bisa bo nerte poco malo mucha. Dios wak e hende cu ta bisa bo mi ta serio, tende ami sa regla. E e cosa bay dje tanto bia mal ey cu e e lider awor a bisa tende bay. Doe normal. Real talk. Si, what I see is what you get. What you see is what you get. Si bo no ta sina e ke poblashon, e ta respetá bo, pero e no ta gustá bo. Pero nos no por generalisá. Pasobra tin hende ku sí ta bisa awoki, por ehèmpel, no, tòg no. Mi ke un hende tòg. mas elocuente, nan mi pone asina. Sí, sí, wacht, mi ta bisa. Mi no ke e real talk, pasobra nos ta ei pa duna informashon. Sí. Mi no ke e real, mi ke elokuensia. Mi no ke un hende ku ta kontinuamente riba social media, mi ke un hende ku ta komprondé seriedat di e asunto. De akuerdo, mi ta bisa, mi ta e promedio hende ku nos tin, Yes, yes. Misa ku ta E kos ideal, ke manera ami ta duna lès na hóben, mi ta bisa nan tene shona, mi no ta bosan promedio maestro di skol. Pasobra mi ta sumamente serio den klas. Mi ta hasi wega, pero mi ta serio den klas. Awo, mi ta manera así nos ke bo. Pero, bo ta repará ora mi drenta den e lès di tisis, tur ta traha cara sur. Dikon wak? Pasobra en bèrdat mi no ta generalisá. Mi ta bisa bo E no Kòrsou e promedio pais den desaroyo ta hopi desabutá di e hende ku ta hende strukturá ku ta bisa bo ami ta limpi di kiko ami pasobra e la a faya dje tantu bia'i ku ta bisa nan bisa bo pasan tur na mesun kos. Juist. Interesante, interesantísimo bicho. Ta p'esei mi kier a kombersá ku bo. Ta mira e pasobra wak i ta pasa bicho. Nos tin Tantu lista. Hopi politico. Algun di nan cu ya ta profila hopi presente, na mi pone asina y durante di e ultimo cuatro añanan, otronan un tiki mas sumiso. Pero e perfil di e politico Cu e ciudadano ta gustando actualmente mi ta ripara cu ta justamente e hende cu tin e real talk, cu ta su mes. Cu ta ok si bo sa con bo trae di mi cu un bottle di cervez den man, pasobra bo tata tambe ta para na snack dal un cervez. Cu ta ok si bo saca mi na laman. Anto antes e cos mester tabata bo ta un. E hèmpel, Bo ta riba e dis- picture perfect, bo ta riba un distancia. Distancia, Sí. sí. Bo sa- Hopi protocol, hopi kiko, hopi cuando, awor ki no, yega, yega, yega. Bo tin, bo, abo tin hende ku us- us ta lesa wa Geert Hofstede. Geert Hofstede ta un psicólogo ku hasi HR, anto el hasi investigashon di kon patronchi kultural di diferente pais ta. E ta tambe e tin shete. Anto por ehèmpel e tin un ku yama The Power of the Distance. E ta sabu hendenan religioso, hendenan hopi disipliná ta bisa, ey, rufèt di, miner di, pastor di. Bon, bo tin onsoerte tin avoidance. Bo ta bisa, ey, Kaba bo skol, busca un trabou pa bo tin bo penshun. Ke ben, anto bo a tin esun di, nan den me, por ehempel, assertive. E hende toende asertivo, ke ta bisa bo, mama, bo sa no, e computer les ku bo ta haya na skol ei, via di Microsoft bo ta haya mió. Dus, e hende ta keda busca, busca. Dus, hende tin shete dimenshon kultural. Anto, bo mester wak bon awor aki. E dimenshon kultural kaminda bo mester ta wende kompetitivo, bo mester ta wende ku ta hopi eduká, bo mester tin por ehèmpel e título profèsor, dòkter, meester. Den e mundu aki awor aki e ta bisa bo, nò yò. Pero e ta reflehá den tur kos si. Anto, permisó bai bèk ku bo, Rignal Recordino ku Erol El Toro Colina. Rignal ta tronka diga bisa, onora la experiencia ke biba la practica. Paso teoretisa no ta tur bia bo por logra e meta. Anto e lidernan di futuro mester bisa, paso mi ta kere bo esta educa. Ora bo mester enseña, bo mester educa. Bo mester tin bon manera, bo mester falta cu hende. Anto ora bo falta. No pidi despensa pa prèt, pidi despensa. Pero e hende ke mir'é un hòmber òf un muhé ku mi por yega sta kier bis'é, O mama, bo ta aki? Anto e ta naba un brasa. Na momente e mira bo pará den e podium, anto bo ta kumindá, e ta biba bo ta gifa tur vèt. Wak ebe, ya mi ta bisa bo ku ta e mihó manera di mira, pero ta esei ta e komunidat. Ami komo un hòmber di sesenta i dos aña, ora mi ta duna un lèsa oki, mi tin pará wak. Un sima adelantá koe muchanan ta kana, pa mi sa ke studiantenan aki ta yega laat, ta yega, entonces bo tin ki hink'é den bo mes. Entonces sigun mi e gobièrnu ku bo mester tin awor aki no ta gobièrnu ku ta simbolisá intelektualismo so, ora bon mi ta bisa ku bo no mester tin'é, pero e mester ta un gobièrnu ku si e chan bisa bo, ey bròder ke koe ta? Bo ta bisa e, bo no tin mester yama mi bròder, bo ta yama mi gou por ehèmpel bicho. Si e ta, e ta tal, tal, tal. Dan mi sabi, bròder, nò. Asta ora bo ke splik'é ku bo tin rason, e ta pregunta, Ki fata, ki fata Ruvèt? Dus, yammer, pero ta ei nos ta. Anto si bo ke elevá bo desaroyo di bo pais, si bo kende ku un lider ku bisa tene amisí, no ta bai einan. Kere Dios kere, kere, nò, kere Dios kere mi, so bo kere mi, kere Dios, kere Dios kere mi, bo ta. piska pa tras Jeanette. Bo a contesta mi, bo a contesta mi si? Si, cabe? Dus pa mi e gobierno cu tin ki bin cu su lidernan no ta un all star. Bo no ta haya un un Messi, un Maradona, un Pelé. Bo ta haya un team, anto e team e mester tin e balance den intelectualismo, pragmatismo anto e cos afinidad pa bo pueblo. Mi ta Full eens. Full full eens. Tur lokual ku Bicho a bisa mi no tin nada eigenlik di agregá pasobra mi ta kere ku e balansa ta e kos di mas importante. Anto di e manera ei bo ta sirbi tur hende den komunidat. Bo tin e hòmber komun i koriente ku ta komprondé e. E dolor mas profundo den e bario pues el a bin djei. Bo ta haña un otro, un team member, miembro di e team ehecutivo, nan mi pone asina, cu tin e conocemento. So el a bai afo, bai studia, bin back, e ta bin cu mente, mente global, nan mi pone asina, y e tin netwerk cu por yuda. Anto bo tin un otro cu ta net e balansa entre nan dos. Anto e ora ei e team ei. Ta locual cu Corsou merece. Dicon? Mi ta pensa, again, ta mi opinion personal, pasobra henter nos comunidad ta keda ehm. Mihor sirbi. Mihor sirbi, pero e ta gesegmenteerd asiney tambe. Paso, believe it or not, nos a papia ehm off air, Tocante di e brain drain, hopi maestronan di school nos un, nos un logra toca e tema ei, cu ta bai por Boneiro, bichi rico mi roof, toch no. Toch no. Cu tin hopi maestronan di school cu ta cambiando di profesion. Toch no. Toch no. Toch no. Dus e ora ei mi ta bisa, nos tin hopi hende profesional den cas. Ta usa nos, no ta usa nan capacidad. Corecto. Anto ta pesey e ora y e balance ey ta importante. So tur a yega na e segmentatie den comunidad. Anto hunto nos ta bira mas fuerte. Lo verd den deporte no. Nos ta mira. Hopi cos cu nos hobennan ta haci, nos ta bisa mester structur'e. Mi sa cu mester structur'e, mester gui'e. Pasobra mi tin miedu cu awor cu nos tin tur e veldnan artificial aki, un Bert Bonds no por cue. Tabata bon, un Andelton no, te piedra cu ta tabata dal e bali asin, con e ta Til ke bèt bon se un Ronaldinho no dor ke ta chikitu ora nan ta bati el a siña kon saka su kulpa for di institushon ke men un ta paso bo tin institushon ideal bo ta bai haña un resultado mihó e hopi bia nos ta kere kiko ta kreatividat e mucha ku tin tur e outo. Of e mucha ku ta tronkos bisa ata mi outo aki. E mucha ku tin e lego of e mucha bisa tende wak kon mi ta pone e piedra aki banda e otro i nan ta forma. Awo kada un tin nan kreatividat depende kon abo ta guie nan ta yega kaba mi nan mester yega. Anto bo mester tin e homber ku ta tende of e muhe mi tin ke mi mian den e lodo aki pa mi yude. Anto bo mester tin e arkitekt ku ta tende bo sa si mi tin un tabla e bo bai mian miyo. E balansa ei e gobierno nobo ku nos mester tin mester tin. Anto banda dje kampaña ku ta koriendo aki si bo no por presenta e kos ei den bo tim bo ta kai patras pasobra mi ta gosa bo. Awo bo sa kuantu hende ku sa bo? Mi sa kuantu hende, pero dje hendenan nan ta homogen òf nan ta hendenan diversifiká. Tin tópikonan ku no kusnan ke papia, pero bo tin kita papia ku den paso un stranhero no, si bo bisa oy tende mi tèst di Kòrsou grandi pa Kòrsou no. Ami tin trinta aña na Kòrsou, por ehèmpel. Anto mi tawela ta djafó. Ke bo ta bisa mi? Mi ta den. Mi ta den, korekto. Pasobra bo, bo ekspreshon mester ta, Hendenan ku ta den mi pais awor aki, nan tin yuda mi hasi mi pais grandi. Grandi, si. E por ta stranhero, e por ta lokal, nan tin hasi mi pais grandi. Si. Anto yori bo, bo, bo, bo balansa ta bira otro. Si. Pero bo, bo, awor aki bo ta disidí bai kore snèk. Anto inter kuater aña bo ta konta esaki nan ta ribu. Nan ta ribu. E ta e ta e ta e ta team work. And team work makes the dream work. Asina e ta. Pasobra laga nos ta sinsero tin hopi komo ku nos ta den hende den politika tin hopi politiko Hopi cu hopi conocemento pero dificultad pa yega cerca di e hende. Tin hopi politico cu tremendo plan, nan tin e completamente alinea, dilinea, diseña, pero nan tin problema pa traduci esaki di un manera simpel pa hende por comprende. Entonces, pesey teamwork Ta bira importante den e maneho den e gobierno, paso e e homber cu si ta com of e dama cu si ta comprende e struggle di bario por bisa tende ki ta sina ki naye coki ta. Juist. Y nan no sta. Tin un cos cu mi no tin berguensa bisa. Na aña ochenta no, Ruvet, mi a mira un homber pretu cu barba cu tabata isprayisha trahador y. Intelectual. So prome ta tumba un pretu pa pago de art ta Tarado. Mi tio ta ta Fendi pa pago de art. Pero mi roba un pretu cu yama Don Martina. Ante e hombre a pone mi bisa, si hombre aki por no? A mi ta mester por. Kiba e barba aki ta te era dje e hombre cu tabata un, e por a papia cu esaki, e por a combersa cu esaki, e ta tin un, aparte cu e stem cu e homber tin, mi ta kere, nunca mas no soña por lisa cu e stem mi, pero e por ba bay e bou, e cu angelzas ba, cu su sandalia, e por dal un di e sapato di mas luho, yega seca, por ehempel, e calkier prome minister. Si bo, si e hendenan cu ta dirigi awoki no tin e. no por tin hasi impakto ku e hòmber a hasi. Mi ta bisa e mester ta ala dònt. Si e no por hasi e impakto ku a minte bisa, ei, si e por no, mi tambe mester por. Pero e mester tin e e karakteristika di tur dos. Tur dos. E hòmber di. Godet y e conocementu di Don. Nos ta bole yega na e balance. Esey Don a siña, so el a siña seca Godet. Laga nos pone eso, ta ta den frente e obrero. Anto wak, e abilidad pa esey siñamentu nos tende kico e camera man ta bisa bo no, e n'ta kita nada for bo. Soti como esaki e ta haci. Cada hende tin nan balor. Kico e politiconan cu ta dirigi e hockey mester di para. Si mi no duna hende nan balor, e ta bai. Si nan no por demostrá e habilidat ei, pero demostr'é real Ruven. No bisha awòk'i mi ta kana bai snèk. I no únikamente pa e, e, e simannan ku falta. E okashon aki. Bo ta komprondé at esei ta tur e kopas, pasobra tin hopi hende ta hasi awòk'i anto despues no mas. I bo ta kai lat. Keda bo bai bario. Keda bo hunga dominó, keda bo bai playa, keda bo hasi tur e kone. I si bo no por hasi e bisa por bo tenshona ami por. Esei mi ta manda Johnny. Dus no no pretende pasobra e hende ta mira ku mi ta kombersá ku tur hende di tur nivel. Bo siña ami ta mi amigu no. Bicho mi ta gradisí bo. Masha masha tanto. Echt, ta un placer semper di conversa cu bo. Kico nos a bebe coffee, bicho? Bo de bebe mi. Mi bebe hopi coffee do. Awoki na SSC mi tin e coffee real di Greca ke mi tin invita bo pa nos dal un coffee. Massa. Shana, mi ta gradici bo pa un otro un espacio cu bo ta permiti mi yega cerca bo. Interesante conversacion. Kico ta ora e session ki caba? Primi e Watch Again bolbe wak paso e shonki manera ta bisa e hobenan ta bisa ta drop some details ku bo ke skucha nan over en over pa bo kompronde e kosnan. Nos ta den seshon hende den polítika i nos ta pa informá bo pasobra dia 21 di mart importantísimo bo no por keda sin vota. Laga Ruf djis bo e sa besei bo no por keda sin vota. Sòru pa bo tin bo karchi di di di di voto.